Dilşat soragy bar. Ine adatça bizde däl, biziň maşgalamyzda beýle däl. Ýa şeýle bolmagy mümkin. Umuman, obşi dünýä boýunça alaňda erkekleňkä dogry, zenanlaňkam nädo-, ýo, erkekleňki nädogry, geçmedi, geçmedi o, aýallaňkam dogry diýýärler-ä. Ýöne, indi sorag hiç başdaýdy. Haçan. Haçanda erkek aýala seňki dogry diýende erkegiňki şonda dogrymy ýa nädogry? Dogry. O nädogry bolýa. Erkeklerki nädogry diýýäňä zat o. Dige şonda dogry. Ä, balan wagty nädogrymy? Bä. Logika alyp çykjak bolýa dostlar, zenanlar, gyzlar, agalar. Durmuşda dogry, o-da biziňki makul bolan wagtyň dogry.
Siz näme diýýäňiz ony göreli.
Besko çalt merdandly röwşen aýakgap hödürleýä ýeňil aýak tiktok filmi çeýşat. Besko çalt gün günden öz ussatlygyny ösdürýärdi. Ol şufudan kunfuň inçe syrlaryny öwrenýär. Ýöne oňa ýekeje stil başardanokdy. Ol stilem ýegil aýak stili. Bäş goçan näçe tijense-de bu stil oňa juda agyr gelýärdi. Indi ol Bäşko ýeňil aýak däl-de, Bäşko ejiz aýak diýip tanalýar. Şifu, bu stiliň syry nämede? Ine. Beýpä, kitaýskimi? Ýok, şutaýskiý. Röwşen aýakgaplary, şutaýskiý barka, kitaýskiý geýbe. Üçünji aý, mart aýy. Lýuboý meseläni pul sowýan ýaly diýip çözüp berýän adamlaň doglan aýy. Bulaýda doglan adamlar ylgap dörelňe ýetip bilmeziklerine ýatan ýerinde iki aýajygyny galdyryp ýetýärler daro. Oňa näme diýjek. Prosto bul adamlar algysyz-bergisiz ýaşaýarlar, pul nirä sowýany belli dä bulaň. Şol sebäpli näme üçin pul bular üçin esasy zat däl. Esasy zat pully birini tapmak. Olam bir wariant. Garaz bular türk seriallardaky gylamy geroýlar ýaly ölüp direlýänler, direlip ölýänler düşüner ýaly däl. Näme diýseň gelşip durlar bulara. Garaz mart aýynda doglanlar degmedige degmeýänler, degenem aýdan gözleme etýänler darag, otlaýjy, nerwiňi tüseleýji. Alo salowmaleýkum. Waleýkumysalam.
Bu radio?
Hawa hawa şu radio agam. Aýdym goýup bolýamy?
Hawa hawa agam haýsy aýdym gerek bar? Agyry söz bar.
Çaý suhoý. Näme aýdym?
Enem bilemokmy şu aýdym. Çaý suhoý.
Batyr şu aýdym bilýäňmi sen?
Aýna diýerin kaň diýerin öpüşige diýerin. Ne dedi ne dedi? English.
Ruski ýezik. Türkmen dili. First word. Roof. Kryşa. Çek. Window.

Içip goýaň.
Näçe şeker süýje gowy ýaly. Hüjreli halaýaňmy? Bu yrakda ýer suwdanaly halaýaňmy? Içinmi? Içäý şony. Içmaýynmy? Ejeň bir zat diýdimi? Wiý, ejeň näme diýdi? Elleme diýdimi?

Indi çykaralym haýsyny şyh. Şuny şyhmy? Haladygyň şuny.
Amerikada türkmenler öz aralarynda haýsy dilde gürleşýärler? Men Aýbölek Kaliforniýada ýaşaýan türkmen joralarym bilen duşmana gitdim, geliň size gürrüňlerimiziň bir bölegini görkezeýin.